Woyɛ ɔbaa na wa fight infection a ɛnkɔ ɛnɛ mɛkyerɛ wo adeɛ bi afa wo baa no ho nti like video no na hwɛ bi mepakyɛw bɛɛma a wode ntasuo saliva ayɛ lubricant ne ɔbaa de ada no meekyerɛ wo adeɛ bi nnɛ for the first time wonte da like video no yɛ maame mo a mowɔ nkoraa nketewa akoraa no wɔn buu ne nsa yet ma menkyerɛ wo bibi mfa mmaa mo mmaa no ho nti woyɛ ɔbaa video yi hwɛ bi woyɛ bɛɛma hwɛ video yi bi like video no na ka kyerɛ obi sɛ deɛ nnɛ yɛboa adeɛ aba deɛ twe wano na ka Deɛ yɛbo adeɛ aba nnɛ deɛ ɔbɛnya asɛm pɛɛ. Sɛdeɛ Nyankopɔn ayɛ ɔbaa wo baa no wofiri wo maame yam bɛtɔɔ hɔ ara yɛ a na mpɛn pii na ɔbaa no ɛso no so kakra sɛ woahwɛ a ayɛ pɔfoo kakra for a reason because akwadaa no da maame no yam no ɔne maame no hyɛ nneɛma bi nkɔmɔ nti estrogen mmaa hormone no a maame no nyem no a na arelease no ebi faa placenta no mu kɔɔ akwadaa no hɔ nti yɛwoo akwadaa to hɔ nyɛ a sɛbi ne baa no ɛsɛ panyin deɛ kakra just that enwii na enni so. Very nice moate aseɛ na akora no nyin no a estrogen no a ɛwɔ no mu no from nkorabem no ɛbɛkɔɔɛ no ne ba no kyɛ aseɛ so te ɛba normal akora deɛ na inside no nso ayɛ very thin ɛnti firi hɔ kɔ no saa akora woyɛ very fragile na Nyankopɔn yɛ no saa for a reason to protect ɛhɔ no because ɔyɛ akora ɔnhu ne ho adwareɛ yie ne n'asefoɔ nti akora yɛ akora paa na ɔnhyɛ aseɛ mmu ne nsa a ɔnte adeɛ yɛfrɛ no infection infection infection ɔnte bi da. Na akora no nyini ara na obedu baabi a ɛyɛ sɛ wobu ne nsa no a, na estrogen no a efii ne mu no, afei ahyɛ ase reba ɔno ara ne deɛ. Estrogen baako no yɛ ne maame but afei ɔno ankasa anya ne deɛ, na ahyɛ ase reba soro. Na saa estrogen no hyɛ ase reba soro a, ɛna afei sɛbi ne ba no inside no, Nyame bɛ prepare inside no ama ɔne barima atumi adi ahyia. na wɔbɛtumi a prepare inside no a ɛwɔ sɛ wɔma inside no yɛ thick with cells bi a yɛfrɛ wɔn non-keratinized stratified squamous epithelial cells ɛno na ɛwɔ sɛ bi ɔbaa ne baa no hɔ na aboa ma wɔne emu atumi astretche depending on sɛdeɛ abɛɛma no ne bɛɛma size teɛ ne n'asefoɔ no wɔatumi accommodate mpakyɛ ɛhɔ ara na wɔwo ba fa ne n'asefoɔ nyinaa. Na ɛduru hɔ a adeɛ bi si. Sɛ mistake bɛma na infections bɛte atise. Sɛ ɔbaa no ne baa no yɛ ready sɛ ɔne barima bɛtumi atena na Nyankopɔn yɛ inside no a, non-keratinized and stratified epithelial cells no ɛhyɛ aseɛ ba hɔ ma ɛhɔ bɛyɛ sɛ ɔbɛtumi ne ɔbarima atena because ɛbɛtumi a stretche, ɛbɛtumi aka abom a bacteria so grow wɔ that area no because adeɛ no a yɛde baa hɔ no bacteria so pɛ Na tie, yɛde glycogen na ɛbaa hɔ bɛhyehyɛɛ muscle no mu ma ɛyɛɛ pɔfoo saa. Glycogen, ɛyɛ den adea. Ɛyɛ glucose a yɛ store in the muscles. Sɛ wodi glucose na ɛkɔɔ mogya mu a, maka akyerɛ wo sɛ insulin no bɛfa akɔhyɛ cells no mu. Sɛ ebi ka mogya no mu a, na wo liver no afa na wa store in the form of glycogen. Ɛno nti na mese wo liver no ho to kyema a, Yɛnyɛ obi a ɔbɛ store biribi in the form of glycogen. Ɔ store glycogen a ɔde kɔ he? Ɔde kɔ muscle cells no mu na ɔde bi akɔ ɔno ankasa ne mu. Muscle cells no, smooth ones no, ebi na ɛyɛ w'ase hɔ no. Na w'ase hɔ no yɛbɛtumi a store a, agye sɛ estrogen aba because ɔde hɔ bɛdi adwuma. Na saa glycogen no a ɛba hɔ no, bacteria no wɔpɛ. Yɛwɔ good bacteria na yɛwɔ bad bacteria. Infection bɛyɛ established when the bad bacteria overrides the good bacteria. Na kwan a wɔfa so yɛ no no, Nyame accounta by mma no mo mistake tumi ma error ba. Good bacteria no a ɔwɔ w'ase no, ebi yɛ lactobacillus bacteria. Na saa aboa wei wɔ ability a otumi break glycogen no a estrogen no ma ɛbɛhyɛ w'ase hɔ pafoɔ no. Otumi break saa glycogen no because ɛne na ɔno ɔdi. Na outcome no, wa release lactic acid. Saa lactic acid no bɛma w'ase hɔ abɛyɛ acidic, slightly acidic, three point five to four point five. Mepakyɛw, sɛ wofa pH scale no na wohwɛ acidity no a ho, seven yɛ nsuo, neutral, ɛba aseɛ no nyinaa six, four, ɛba no nyinaa yɛ acidic no no. Nti wo wo vagina no hɔ no yɛ three point five to four point five which is acidic. Na ama bad bacteria no a wɔtumi cause bacteria vaginosis mo, na wɔamma hɔ Normal ma ɛkɔɔse infection nti wobɛyɛ free, yeast infection bi te sɛ candida ne nyinaa ɛmma nti problem ba na sɛ saa adeɛ wei sɛe a mepaakyɛw wobɛhyɛ aseɛ anya infections na wobɛyɛ den ama no asɛe wosɔre no a wobu nsuo hohoro w'ase because wopɛ sɛ w'ase smelly good ase no ankasa wɔ ne mpampan a ɛmbɔn it smells differently from normal thing we know but it doesn't smell bad Hmm? Wow deɛ smelly bad neɛ na meka no. And smelly bad sɛ yɛbɛkɔ akɔ wɔhye de samina akɔ akɔ gum bebree harsh soaps. Ɛbreki na ɛdiluti acidic environment na bad bacteria will take over and infections will establish. Mmarima no a mo ne wode ntasuo na ade ayɛ wo bɛrima ho na wode yɛ lubricant no, ɛbɛtumi akɔse problem. Ebi te sɛ w'anum bacteria bebree wɔ w'anum a ɛhɔ ɔyɛ comfortable but wɔba w'ase hɔ a ɛyɛ different. Yɛn anum yɛ different from yɛn ase. Nti ntasu a ɛwɔ w'anom ba w'ase a, ɛkɔse nneɛma bebree. Mepakyɛw sɛ wodi aduane a ɛyɛ starch te sɛ any starch food a wonim dɛ ɔkono ne biribiara wodi a, yɛhyɛ aseɛ bubu no wɔ w'anom. Digestion no starte wɔ w'anom. Yɛwɔ mechanical digestion na yɛwɔ chemical digestion. Mechanical digestion no ne sɛ wode wo nse ɛrewe aduane no ama no abɛyɛ bolus. Na wowe no ntasuo fura. Ntasuo no chemical digestion kɔ so because enzyme bi wɔ wo ntasuo no mu a yɛfrɛ no salivary amylase. Saa salivary amylase no wɔy wɔtumi break aduane down. Nti imagine adeɛ a ɛtumi break glucose anaa aduane down. Yɛde saa ntasuo no abɛyɛ w'ase Wɔ ase no nso, ma mo ate ase sɛ cells no a ɛwɔ hɔ no yɛ non-keratinized, stratified, squamous epithelial cells. Enti ɛnhyɛ da nyɛ very strong saa, nti ɛhyɛ ase didididi sɛ bi wɔ ase nkyɛnkyɛn no asɛ ɛrebɔ tokuro nketenkete. Enti mmoa no a ɛwɔ hɔ no tumi take charge na infection asan aba. Ɔn sɛ de sisi no, anaa ntasuo no koraa bɛsan dilute the acidity of your place na asan de another problem aba nti problems na ɛde ba no ɛyɛ enormous yɛwɔ problems wɔ ntasuo mu te sɛ ɛwɔ mogya mu no na mmom nyame yɛ so wonderful ɔde ade bi ka ntasuo deɛ no ho wofa wɔ ntasuo a yɛwɔ IgA yɛfrɛ no immunoglobulin A saa IgA no ɛboa ma bacteria ne mmoa no aba wɔ anum no wɔn detect no so ne mu na mmoa no ntumi anyɛ infection wɔ hɔ yɛwɔ lysozyme lysozyme yɛ enzyme a wɔtumi bɔ tokuro bacteria ɛwɔ nti sɛ lysozyme bacteria bi abɔ wɔ anum no wɔ honam no mpa ɛbɛsɔ ne mu mepatɔ yɛ wɔ lactoferrin lactoferrin ɛyɛ thief of iron nfa sɛ kɔnfo ɔno owia iron because baabi a iron wɔ na bacteria tumi multiply na oguro nti ɛno nso wɔ anum hɔ a ɛboa ɛma bacteria no ntumi nguro nti saa nneɛma wɔ nyinaa yɛ ayɛ special for your mouth wokɔfa saa adeɛ wei de kɔ ase hɔ a everything changes and now you can get complications and ebio ntasuo koraa de yɛ lubricant a ɛ dry fast nti wode kɔyɛ wase hɔ a na wode yɛ nipa no ase na no da sisi a na dry ɛ dry a ɛbɛtwi ho Ɛbɛto ate asɛ, ne yɛ a boys yi nom penis enlargement yi, ade yi mu so dada, ɛbɛtwi ho, ɛbɛma wo problem. Because sɛdeɛ na ɛwɔ sɛ ɛyɛ no, it's just penetration. Sexual arousal is just to penetrate na ɔbaa no ani ngye na wa release wo sperm. Ɛnyɛ activity bi a nka ɛyɛ ade kɛseɛ bi a. Yɛ maame mo, yɛ nua mo nkumaa no a wɔn nnuru sɛ wɔn bɛ have sex no, yɛ a mo ama mo ani nkɔ nkoraa no so. Because saa akoraa no, n'ase no Enya nyɛ ready. Bɛɛma no ne yɛ biribiara a, e create bruises there, na very soon no ɛbɛyɛ prone for infection a, ɔnduru sɛ ɔne bɛɛma ɛda mpo na bacteria no a ɛba hɔ no, ɔma nya capture place no, ɔbɛko ba infection no saa ako ako ako a, ɛnkɔ. Yɛ boa Agyekun Francis, me na mɛka saa asɛm wei akyerɛ wo. Pakyɛw like video no. Woba Ghana ha a, meyɛ medical laboratory scientist, me nkorɔfoɔ no sɛ memmɔ yɛ no, ɛna meyɛ self-taught trichologist, nti wo a wopɛ sɛ wo grow wo ti, wo grow beard, me na mehwɛ wo. Wotɔ barbershop nneɛma Nkran, Kumasi. Me na metɔn ne nyina, wholesale, retail, wobɛtumi abɛfa bi, wopɛ baako, wopɛ dodoɔm, ne nyina mɛte so na mede ama wo. Fa me number, mewɔ Accra, mewɔ Kumasi, na bɛgye bi. Nyame ɔnhyira na ɔmmoa wo. God bless you.